Mae lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd, a ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach cwi yn ni. Fi yw Cat Morris. Fi yw Catrin Herbert. A chroeso i Pob Lwc Babe! Jyst rhybudd bach i chi ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Uh, siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. Helo. Helo. Hiya. Hi. Ti'n okay? Yeah, fi'n good. Fi beth yn siŵr os fi'n dweud helo wrth y ti neu wrth y, y bobl. Fi bach o'r ddau fi'n meddwl, ond definitely helo i ti achos fi heb gweld ti mewn pethefnos nawr. Ie, yeah, sydd yn amser hir i ni. Oi, sori am gadw chi gyd on red. Ie, yeah, ond ni'n ôl. Pam, pam, ble... O'n oh, ti'n really brysur. Ie, yeah. yeah. oedd gen i cwpl o shoots gwaith ola mm. ar gyfer yr endo doc, sy'n exciting. Yeah. Um, talking of, nes i wylio fe'r holl fod trwy am y tro gynta uh, ddoe neu ech ddoe, oh my god. So rhaglen ddogfen ti wedi bod yn neud ar endometriosis? Ie, yeah, ar gyfer S4C. Oh, mae fe'n I'm not gonna, like, toot my own horn, ond mae'n really dda. Toot it, honey. Toot it, babe. Well, I mean, it's nothing to do with me. It's all to do with y stori, y pobl amazing yma sydd yn batlo endo. Mae fe'n emosiynol. So, yeah, edrych mlaen i cael hwnna mas yna. It'll be yeah. good. Ond, yeah, beth ti wedi bod yn neud? Wel, y rheswm o'n i yn brysur wrth yn staffa yw achos o'n i'n paratoi i fynd.

Mae'n gweld clips pob hyn a hyn. Mae hwnna'n da iawn, Aled. Ie, yeah, mae mam fi'n gwrando. I wouldn't be surprised os oedd brawd mawr fi'n fel secretly gwrando. Secret. Fi'n meddwl bod ni yn bach o guilty pleasure i rai bobl. Ie. Ie, guilty rhywbeth. Ie, ie. O. Gyfreithion bless. pleser. Ie, yeah, pleser. Lle oedd y stag do? Lle aethoch chi? Aethon ni i Amsterdam. Wow. Ie. Yeah. Okay. Fi roed i bod i Amsterdam o'r blaen. Na fi. Mae'n rhaid fi ddweud, like, cyn i ti gael sort of syniadau bod e gyd i bod yn quite crazy. Oedd e'n yeah. e'n weddol wholesome. Oh, good. As far as the stag do in Amsterdam goes, yeah. oedd e'n...

Oh, ok, nice. Eitha lot o gwrw, ie. Oedd e'n lyfli, lot o Heineken. Oedd e, sef y tywydd, oedd e'n eitha neis? Absolutely frigid. Na. Fucking freezing. Really? Oh, mor, like literally, mor oer. Oeddech chi'n fel prepared am hwnna na? Vaguely. O'n i fel, o, powder y cot. O ie, powder y cot. Ond mae angen fel tri... O'n i'n meddwl bod e fe'n dwy mach. yn fyna nag yn fan hyn. Ie, na. no. Wow, ie, yeah, cos mae wedi bod yn unseasonably doing fan hyn. Nes i last minute grab a bobl hat and thank God for that. Gadw rhên, glisgen, yeah. doim. Ie, yeah, cos bach fi. Oh. A oedd e'n, um, nath ni dreulio tipyn o amser ar y canals. Oh, lovely. Various cychod. Be, I was going to say ar be fel canoe neu beth na. Little um, Mm, fel... Boaty-boaty. O, oh, oce. Okay. Fel speedboat sy'n mynd lawr y taff. Oedd ddim yn speedy. No, no really, it was slow. Yeah, Ond oedd ti o leia gyda cwrw ar y cwch? Oedd cwrw, wedi ni'n mynd ar un cwch ble oedd e'n fel ti'n cael cwrw a maen nhw'n dangos i ti, maen nhw'n siarad ti am oh. Ah. well, cwrw a'r ddinas a popeth. Oh, love. Ti'n be, mae da fi hen dwi'n dod lan. i Rhiri, Rhiri ni'n gael hi, Rihanna, oh, yeah. yn gwaith. Um, oh, fi mor excited. Mae nhw, so ni'n mynd mas am diodydd a stuff, a wedyn... Yng Nghaerdydd? Yng Nghaerdydd. Mae hi wedi bwco party boat. Nawr yn anffodus, sa'n neud yn dda ar cychod. Oh. Fi mynd yn sal iawn, so fi wedi optio mas o'r cwch. Wyt ti? Ydw. A fi bach yn gyda, cos o'n i eisiau fel oh, ti wedi gweld The Office, The US Office. 100%. Ti'n gweld party bit wedi mynd ar, yeah. this is the vibe I want. Yeah. Ond, ie, yeah, sain i fy nair. So wedyn o'n i'n fel trio meddwl, oh my god, be, achos mae Maisie yn gwaith hefyd, yw hi ddim yn, she doesn't do well with cychod. Ah, okay. So mae'r ddwy ohon ni'n aros off, off y cwch. Ni'n meddwl, oh, be ni'n gallu gwneud? Fel, falle ni'n gallu fel cynwyo ochr yn ochr â'r cwch, fel bod ni dal yn rhan ohono fe. Mae'n swnio'n really beryglus. Wel, a dyn nhw ddim yn neud ar y nos yna na ddo, I would have done it. Y cwch o'r bai? Ie, yeah, lawr y bai. Um, ond, ie, yeah, so dyn nhw'n sôn, sôn yn neud cynwio, dyw'r, um, wel, yn y newyddion, ti'n bod yr, um, oh, be oedd enw e? Fel y, y parc inflatable yeah, assault course. Achos dŵr afiach. Wel, mae wedi symud, mae'n cael ei symud i Belarth.

Yr ail un? Ie. Yeah. Beth oedd yr un cyntaf? Uh, cefn eitha fi, blynyddoedd yn ôl, and I think I was really tired achos ni'n gweithio yn um, hospitality ar y pryd, a o'n i wedi gwneud late one yn y nos o'n cyn, so o'n i'n really struglo. Fi oedd fel y person gyntaf oedd eisiau mynd adra, cos mam a anti fi'n well up for it, cos fel, no, let's stay. Ac ni fel, Like, yn pop world, just fel, oh, yeah. drag o 50-year-old aunties fi. Hang a boy's thread. Yeah, literally. Yeah. But yeah, so weekend da. Da, yeah, really good, really good. Um, Ti eisiau gwybod un peth ffynnu? Wel, fi fel yn ffynnu. Yeah. so, So obviously, o'n i fyna, o'n i gyda, o'n i gyda brodyr fi, o dad fi fyna hefyd, and about like 10, 28 year old boys. Nice. In my element, I was. Na, maen nhw'n lovely, maen nhw'n really nice crowd. So, like ffrindiau ysgol fe i gyd, ti'n gwybod. So, fi'n cael ei nabod nhw enni, oedd e'n lovely. Um, ond, right, fi, fel ti'n gwybod, ddim yn red rag. Ddim yn be? Red rag. O, ti ddim yn red rag. Ddim yn red rag. O, nes i un half marathon really, really araf a few years ago. Nes di half marathon? okay.

Ie, ie, ie. Wow. O'n i wedi mynd dros 100 kilometres an hour. Hang on, be hwnna yn miles? Hey Siri, what's 100 kilometres hmm. an hour in miles? 100 kilometres per hour is 62.14 miles per hour. That's dual carriageway. Dual carriageway, baby.

i cofio sut i wneud fel basic human functions. Fel, oedd rhywun wedi... Ie, oedd rhywun wedi dweud, mae, mae gen i watch ar, ar fy mraich sydd yn atgoffa fi i um, bwydo fy hun a rhoi dŵr i fy hun a, neud, a fel codi i bob hyn a hyn. I'm basically a human Tamagotchi. Ie, yeah, that's what I meddwl. yeah. Oh my god. So, dyna beth yw e. So, anyway, do'n i heb sylweddoli mm. bod oriawr fi yn linked i Strava. So do'n i heb sylweddoli pan ti'n wneud unrhyw beth ar wash. Os mae wash ti fel, oh, you're on an outdoor walk. Ie, yeah, mae'n dweud, do you want to record an outdoor walk? Ie, yeah, fel yeah, pethau yeah, really yeah. basic. Ie. Yeah.

t'mo, mas yna out nos Sadwrn, oedd y boys, fi ar ôl y boys, a wedyn oedd, um, oedd Rachel, fel, o, oh, fi'n mynd i, oedd hi nôl gytre yn Bristol, obviously, oedd hi fel, o, oh, fi'n mynd i gwely nawr, nos da, o, oh, nos da, all that. A wedyn, fel arfer, fi was yn texto hi, regardless o beth fi'n neud, yeah. fi'n texto hi pan fi'n cyrraedd gytre. Yeah, yeah. Um, Ond am ba bynnag reswm, nes i just ddim cofio. I think cos hefyd, o'n i... Oedd oedd e ddim yn fel safety thing, cos o'n i Na. gyda brodyr Brodyr, fi a ie. oedd e'n fine. So, oedd e ddim yn... I don't know, nes i Oedd e just ddim ar ddim... meddwl ti. Na, o'n i wedi cael cwpl o drinks, o'n i Ie. ddim... Cos o'n i wedi gweud wrth staff a popeth. Ie. Nes i just ddim cofio wneud. Ond wedyn yn y bore, fi'n cael neges o gan Rach, a ma' hi fel, Hi, I'm just checking you're okay. Yym... And like you got back in ok and everything last night. A o'n i fel, oh God, na, fi 'di anghofio tecsto. Ond wedyn y rheswm oedd hi'n bach yn mwy fel... Weary. weary. Ie. Wel achos, o'n i ddim wedi sylweddoli, mae Apple Watch fi, tra bod fi allan ar night out yn Amsterdam, wedi cofnodi fy outdoor walk gatre i'r gwesti. Oh. Ond, As a safety feature ar Strava, mae fe'n chop off dechrau a, a diwedd y wac. Um, so bod ti ddim yn fel docs o dy yeah. hun a gweud pobl yn dod i ti'n byw, ble yeah, ti'n yeah, aros, yeah. whatever. Oh. Nath e chop o mas just pan nath ni gyrraedd y red light district.

Oedd hi ddim yn rili gwybod ble fi 'di mynd ar ôl hwnna. So wedyn oedd hi fel yym ie jyst isie checo bo' fi'n ok. Bo' ti ddim dal yn rhyw strip club rhywle yn Amsterdam. Ie. Every night. Every night. So ie 'na beth oedd yy fy mhenwythnos a

weird achos nath ni yn amlwg siarad am Lucy Dacus do, cwbl o na, do? fel tair wythnos, pedwar wythnos yn ôl, achos y track newydd hi mas gyda loads o lesbians. Ie, yeah, ie, yeah, Ond oedd massive rumours di bod, a maen nhw'n was yn neud fel stints yma lle mae hi'n fel snog o hi ar stage. So oedd was no. rumours a pobl jyst fel, o maen nhw fel off again, on again thing. Ond nawr, maen nhw efo'i gilydd. A wedi bod ers blynyddoedd. Ie, ie, ie. Mae'n debyg. A fe dod mas mae fel news article. Fi wastad yn meddwl fel gyda cyhoeddiadau fel na, fel Pa, pryd, fel, s- be sy'n neud iddyn nhw dewis, OK, it's this news article I'll say it in. It's Ie. this publication I weighed e. Ydy yn dibynnu falle ar yr fel reporter, fel bod nhw'n trust o'n nhw i Ie. weid e mewn ffordd. Mae rhai bod na bwynt. Wel, i rai, a fi ddim yn gweud rhain, ond i rai, it's like,

O'n i'n meddwl, especially achos, ie, yeah, y tair ohon nhw ydy, mm. like, it's just three, so hi ar ddwy. O'n i'n meddwl fel, I suppose she's supportive, I don't know. Gallai ddim dychmygu bod ti wedi treulio lot o amser as a third wheel. Be ti'n meddwl? Pam, pam ti'n meddwl ti'n dychmygu hwnna? Cos ti wastad yn masg o dweud. True, actually, wel na, oedd na, ti'n gwybod, oedd na digon o weithio ffeil ffyn, cos mae ffeil was mewn perthynas, actually, like, genuine, mae hi'n was on have a girlfriend, yeah, she's such a sucker for love. Right nawr. Dim ar fynd y bryd, as, as far as I'm aware, ond ni'n due catch-up fori, Ffyn, a mae gen hi life updates i fi, so we never oh. know. Um, ond mae hi yn, I will, ond mae hi, mae hi just yn caru cariad gymaint, mae hi was mm. efo rhywun. Um, so oedd na cwpl, oedd na actually, un, un tro penodol lle o'n i draw ti hi as planned. A wedyn nath i gwahodd fel merch oedd hi'n gweld draw, er bod fi yna, i gael date. What? I know, ond so nath i, nath i fel, oh no, just don't go though, it's fine. Ni fel, okay, well I can't, achos o'n i methu gyrru, I was like 16 neu rhywbeth. Ni fel, okay, well I can't go, because I can't get my mum to come pick me up from Dennis Powis at like 9pm or whatever. Anyway, so oedd y merch yma dod draw, A ni gyd ystod rownd y bwrdd ac oedd Fer wedi coginio um, risotto fel from scratch. Oh my god, it was terrible. Oedd e mor dda, ac oedd ni, oedd y merch yn trio fod yn really nice, fel, oh yeah, it's lovely, ni fel, Fer, it's awful, ddim ond stodgy. Mae, mae Fer yn gallu coginio, like, yeah. just prerequisite that, mae hi'n really dda, ond but that, oh, that was also, it was terrible. A dyna, probably yn y tro fi third wheel, and that's a weird third wheel, i fod fel Ydy. ar date nhw essentially. Yeah. Funny, wyt ti wedi? Wel, fi di treulio lot o amser yn sengl, so... O ie, true. A mae like, dwyt ti long ffrindiau stints. sydd yn fel couple friends hefyd. Oes. Ie. So, yeah, loads. Fel Kate a... Kate a Dan. ie. Yeah. Yeah, quite a few. Ond, so, fi'n teimlo fel... Ond fi ddim yn... Fi'n fi'n hoffi e. Ie. Ddim... Wel, na... Os mae'n fine gyda nhw. Ie, same, same. Wel, mae just fel, os fi'n mynd i weld brawd a gwraig, e, like, it's not a third wheel thing, it's just they're all, maen nhw gyd yn... Ie. Ie. Ie, fi'n... I don't know, fi... Although fi wedi gweld pa- pobl yn dweud ar TikTok fel, I'm going to hold your hand while I say this. Don't bring your boyfriend. o ie, mae hwnna'n wahanol though. No, don't bring your boyfriend. Fel straight people, stop, please. O ie, ond fi'n hoffi boyfriends ffrindiau fi. Generally. Generally, yeah. I suppose, I suppose mae achos fel, os chi'n cwrdd lan gyda... I think it depends what you're doing. Os chi'n fel... Os mae nhw'n ti'n cwrdd lan am gossip, mm. neu fel guilt, neu rhywbeth fel na, then it's like, Os okay. mae'n rhywun ti'n gweld yn aml, mae'n ffain, mae fel, oh yeah. Mae nhw'n ffrind despite the couple kind of yeah. thing. Yeah. Neu os mae nhw'n, neu ti'n os mae nhw'n gweud maen nhw'n straight couple, os yw'r ferch yn rhywun ti'n gweld yn aml, then mae'n less big of a deal. Os chi fel, finally, ni'n cael catch-up, oh, uh, what? Ie, ie, ie. Fel, God alive, can you not be without this man? Ie. Ie, ie, ie. Yn union. Oh, wow. Wel, um, i siarad am gormod o bobl mewn um, setting, mae... Try my segue there. No idea ble ti'n mynd o fe. Mae yna rhaglen newydd yn dod, ond fi'n meddwl Just America sy'n cael e ar hyn o bryd, as far as I'm aware, You Hold. You Hold. So mae fel off the back of the phenomena of I Kissed a Girl. Ie. Yeah. Mae yna bunch o menywod um, cwiar yn symud mewn i mansion efo'i gilydd. A i just i oh, fel... Oh, dyna'r premis? Ie, yeah, dyna'r premis. A wedyn maen nhw fel cyplo lan, bla bla bla. A wedyn y pwynt yw i weld fel is it a good thing or not a good thing i symud mewn o'ch gilydd mor fuan? Wel, two sides of the coin fan hyn, Cat Morris. Fi'n prolific you hauler. you love it. Ti'n caru e? Fi'n love fe. Fel, fi pretty much pob cariad fi cael fel adult symud mewn really, really gyflym. Yeah. A fi the absolute, fi erioed yeah. i byw gyda unrhyw partner. partner. I love it. Well, I don't know. Chi'n chi split o'r bills? Amazing. Like, sure. Y peth gorau. OK, so it's a more of a fiscal decision i ti. Mae Sam was yn y chwerth o'n fi, achos fi'n really fel, fi'n all for like fair and justice. Yeah. Fel, so ni, hyn yn oed os ni'n mynd i fel, er enghraifft, es i nôl apple cider vinegar o Asda dyn nhw'n yeah. blaen. Cyd o, allai gael, allai rhannu hwn gyda ti, o'n i fel, yeah, yeah, yeah. So nes i just gweithio mas beth oedd hanner y pris, so gofyn i. Ti'n gofyn i hi transfer hanner vinegar?

someone owes you money and you get annoyed. Beth os fel, my ddim... point yw fel, os o'n i just yn fel, oh, na i just cael hwn as in fel groceries. Obviously fi'n treat os am fel, os ti'n mynd mas am bwy, pethau fel na, fine, you know, prynu oh. diodydd, stuff fel na, I don't do everything by the book. Oh. Ond os ni'n neud groceries, fi was yn rhannu e'n completely. So, os ni'n fel wneud y Tesco receipt, right, bys ni'n, popeth ni wedi cael sydd i'r ddau ohono ni am bwyd, I'll split that in two, a wedi popeth ni wedi cael just i hi fel yogurt, I'll add that on fel my total. No way! Yeah, fi'n actually joy fe, mae'n bach o fel accountancy fi ar noson. Ydy hwnna'n rhywbeth oedd hi sort of O na, oedd hi fel, what the hell is, are you doing? OK, fi fi'n falch, cos o'n i fel... na, na, na, fi sydd i influence hwn. Mae gen i fel spot oh. ar y ffridge lle ni'n cadw receipts, wedyn fi'n mynd i nôl nhw a wneud y bancio. No way! Yeah. I mean, fi ddim yn gwybod pa system bys ni'n defnyddio, cos fi ddim yn defnyddio dim un system. Wel, yeah, cos ti ddim yn byw af... We'll, we'll think about it now, right? Os oedd Rachel's symud mewn a chi'n prynu bwyd a'ch gilydd, so, so un ohonoch chi jyst mynd i talu am yr holl beth pob tro. Ddim bob tro, ond I don't know, I kind of figure bydde fi jyst yn Hanner even o hanner. allan, eventually. Mm, na, achos I don't buy yoghurt to Sam does. Oh, yeah, but you might buy A mae rhywbeth hi... arall. Na, achos mae hi... Mae Sam actually yn, yn bit yn really, really dda. So she'll get like flax seeds, dates. She's really good gyda fel nutrition. Whereas fi just fel, oh, Cadbury chocolate bar. So mae'r stuff mae hi'n prynu yn gallu bod yn eitha ddrud o gymharu â Right. fi. Ti'n gwybod be fi lli dychmygu byddai'n digwydd gyda fi a Rage? Be? Bydde hi'n gan amlaf mm. yn plano beth ni'n mynd i gael i fwyta. so bydde fi'n hapus iawn i just mynd, yep, yep, yeah. Great. But yeah, that's the thing though wedyn, chi'n dod at a spit snacks. Twa? And os mae'n stuff just... Neu razors, oh my god, fel 20 quid am razors hyn o bryd, right? Sa'n mynd i hala Sam prynu razors fi am 20 quid. Okay, ti'n be maen nhw'n gorffennol? Ti angen mynd ar the eco-friendly oh. single blade razor. Be the hell yw hwnna? Ti'n meddwl fel old school, fel be mae dynion hyn fashion yn defnyddio i siaf o gwyneb nhw. Mae jyst yn... So fi... Fel blade. Yeah, just, just blade. blade. blade. A... Beth os ti fel brifo dy hun yn, yn fel Bydd Ydy e yna- mewn rhyw fath o carrier i neud e? Wel, t- ie, ti'n... ma' O, da ti'n ti- cael y thing. O, ti'n meddwl ti literally just... Wel na, ti'n prynu hwnna, mae hwnna'n costi fel fiver, and Yeah. then for the rest of your life, ti just angen prynu'r bleid yma, ti'n costi O! pennies each. Oh, so fi... Oh, okay. So fi, mae gen i handle, wedyn mae gen i'r fel... Mae rhaid ti pr- prynu Yeah. blaze separately, ond as we all know, the pink tax, mae popeth yn, r- yn yr um, ochr menywod Wel. yn fel three times the price. Os ti'n siafo

sydd efallai ddim yn... Gwybod beth yw e, gyfarwydd. ...on the up and up gyda stwff lesbian. U-Haul, so U-Haul yw'r cwmni fel removals yn America. Symud tai, ie. So ti'n fel rent i U-Haul pan ti eisiau symud tŷ. A y jôc yw, what does a lesbian bring to a second date? U-Haul. A U-Haul. Um, so... A fi'n ffitio stereotype achos fi'n symud mewn gyda partner fi, like, ASAP.

Oh yeah, that's fine. As in, beth ti'n meddwl? So o'n i'n mynd adre Monday to Friday, o'n i yn TV gyda ex yeah. fi, friends, a wedyn fes i'n mynd i TV ar, ar y di stad o'n as... O, oh, ti ddim yn gweld yn yr wythnos? Dim really, na. Oh. I might go oh. for, might go for an, uh, a pop round every now and then, ond yeah. you've got the time.

Oedd hwnna'n ti then? O, ie. Ie. Fi yn barod. Uh, It's not really a U-Haul anymore if it's after. Oh god na, mae fe ddim yn you hwn i chi. You're Pryd- like, Fi dal yn meddwl bod e. Jesus. Chi fel, ar fel ancient auction. Oh, come on. Ni di nabod yn gilydd llai na blwyddyn. Chi wedi bod yn symud un item y mis mewn i ti. Mae ganddo hi drôr. There's a draw, ges i draw fan fel wythnos, ti Sam. Be si, be si, um, be si yn y draw? The essentials. Um, Fel mae, mae gen i nose strips yn un fi, obviously. Mae... Beth sydd ganddi? Bydde ganddi... Um, fel little jammies, face creams, moisturisers, all that stuff. Cute. Mae'n yeah. fel really lovely night in. Mae e. Fi'n gweud all the time, dyna beth yw bod mewn lesbian relationship. Fi'n cael really nice little sleepovers. Ydy, literally na Sam texto fi fel, do i arnol, I literally can't wait just to be on the sofa with you. O'n i fel, no, same. Aww. I literally saw her two hours ago. Mae'n adorable. Cute, mae'n gwybod. Um, a rhaswn nes i weld i dwy awr yn ôl, dim, mm. you know, any sooner. Fi wedi bod yn cael sports massage. Cos ti'n such a sporty gal. Brutal. Beth oedd hi'n mas... Oedd e'n... Hi, fe? Hi, no? hi, ie, yeah, Beth oedd hi'n massage o? Upper back fi, mm. achos fi'n rhywun sydd yn um, t'mo' cadw tensiwn fi gyd fan 'yn. Ie. A fi'n gweithio wrth ddesg. Ie. A fi jyst fel ie. So ma' trio dod o hwn lawr mm. a um, mae hi fel arfer yn gweithio ar rugby players. I am not so, a rugby player. Oedd hi 100% yn barod gyda'r oh. build yeah, yeah, yeah. stocky ti. Huge fel yeah, six foot, yeah. yeah. Hench. Yeah, yeah, hench. Yeah. A mae God, oedd, I've never felt... Fi wedi cael sports massage o'r blaen, they must have been delicate fingers, achos oedd hi yn brwys, ond o'n i eisiau fe, I was like, yes. I was having to like deep breathe, as if I was in labour, o'n i fel, a wedyn bydd hi'n fel dechrau siarad i fi, o'n i fel, mhm. Yeah, it was an experience and I paid for it. Um, yeah, ond fi'n teimlo... Well, sa'n gwybod ar hyn o bryd, mae gen i fel cupping marks a stuff hefyd, Um, o, yr e... Ie, yeah, so mae fel signo, mae'n basically neud y gwaed i gyd fynd i'r ardal yna i fel cael gwaed yn nhw'n knots a fel... Dyna beth yw e, fi wastad di meddwl, god, how weird, beth mae'n Pan mae pobl yn neud yna. Ie, yeah, basically cael gwaed yn knots mm. is the thing. Ond mae di, fi methu, oh, damn. Oedd o'n good click. O'n i methu, well that's the thing, is when I first left, o'n i methu click o fe, nawr fi yn eto, that didn't last long. Oh, oh, oh mae hwnna'n beth gwael. Ie, yeah, ti ddim fod click o Oh. Gwrdd ti. O, fi'n neud trwy'r amser. Cos mae'n built up um, rhywbeth air. Ie. Yeah. Oh. A di yna beth gwael? O'n i ddim beth yn gwybod bod yn beth gwael. I clico, ie. Yeah. Oh. Mae eisiau fi wneud rhywbeth amdano fe fyd. Allai, oh. I, I reckon I could like emulate her technique, os ti moyn. Mae just lot o fel hwnna. Just fel batro Pynio, cefn. Yeah, pretty much. Oh god. Yeah. Falle ddim. Falle, I don't, yeah, ti ddim di gwerthio i fi. Sorry. Dwi ddim A na i am ddim, if that helps. OK, actually, if I... Yeah, sure. Ond um, fi wedi bod eisiau mynd am normal massage. yeah. Well, you know me, I bloody love a spa day. Sa'n sa nabod unrhyw un sy'n mynd ar mwy o spa days. In quick succession. Bas y ti'n cael fel deep tissue massage, neu ti'n just mae'n fel delicate little... Na, I just want to be touched, touched nicely. Na, ond fel, sy'n... Fi'n siŵr bod e'n mwy buddiol os oedd rhywun yn neud e'n fel... Gyda actual Gyda fel rheswm. pwrpas. Ie, ie, ie. Ond, um, Just Na. rhywbeth i fel

Na, bydden nhw ddim yn gallu cael unrhyw gwaith ti'n neud. They'd be like so distracted by our chaos. Falle os o'n nhw'n fel gweithio gatra a jyst yn fel neud wiggle fel, mouse. Um, o, ti'n gwybod pwy bydd ddim yn gwrando ar hwn yn y cefndir yw dynion dros yr oed o 70. Pam? What? Wel, mae'n a thing lle mae fel dynion o oedran penodol. I mean, generally because of we're women gay women in our 30s is why they wouldn't be listening. Ond hefyd, mae yna fel rhywbeth scientific lle mae dynion dros oed dros specific yn dechrau tunio mas vocal range menywod. I Na. know. Ydy hwnna'n wir? Go wir. So mae fel, mae, achos ni'n ucha, yr uchel, y fwyaf uchel, mae vocal range chi, achos obviously, when you think about fel... O ie! ...y y test yna lle mae'n y beep yn mynd uchel uchel uchel... Ie! ...tra bo chi ddim, ma'r frequency rhy uchel. Ie. So os fi byth angen ca'l neges dros odd yn iawn i fel Ti angen... hen ddyn. Yy. Fi gorfod mynd. Falle dylen ni dechre recordio podlets fel hwn a bydden nhw'n dechre grando. Ie bydden ni'n hito demographic newydd. Newydd. Bydde'n rili boblogaidd. Ie. Bydden ni fel... Falle fydden ni ca'l falle fydden ni ca'l comisiwn.

Yym ma' 'na ma' un o'r neighbours ni gyda... Ti 'di clywed things yna pan ti'n mynd t- heibio gardd gardd rhywun and then suddenly like this high pitched beep goes off? Na. Oh my God. Os chi mas yna gyda un o reina, y- everyone hates you in your neighbourhood. Honestly, so basically ma' nw fynna i trio stopo cathod mynd yn gardd pobol. Oh. Which I get, fair enough, you don't want cat shit in your garden. serious. Fine. Problem fan 'yn. So mae'n mynd, basically, mae'n neud pob tro mae'n os mae sensor, mae cath yn mynd o, o, yeah. ar flaen yr sensor, whatever, mae'n mynd yn really oh. uchel, sorry. Fel yna, yn really uchel. so mae rhywun yn fucking neighbourhood ni yn cael ei mynd off trwy'r nos, a fi angen y window ag, ar agor oh trwy'r oh all the time, achos fi'n methu cos mae'n mor dwy, I, I'm, I overheat. I, I wonder os maen nhw'n hun fel bod nhw ddim yn clywed e. Wel, dwi Sam methu clywed e. Oh. So pob tro mae'n mynd off, fi mae'n, oh, nawr, I could just keep trying to tell her it's now, fel bod fi fel, falle mae hi jyst yn colli e pob tro, but he oh literally, mae hi literally fel, I, I can't hear it. Fel ti'n cofio pan o'n nhw, I think o'n nhw'n galw mosquito, a nhw arfer chwarae fe ti fas i Tesco's i fel stopio pobl hang around a fel oh, wneud really? asbo i behaviour. Oh my god, yeah. mae hwnna mor horrible. Mae e fel yr anti-homeless benches, fel just let people live. Ydy.

Wel, byswn ni, achos mae dad fi'n um, scared of, he was, dad, scared of heights, um, um, fysa rhaid ni fucking gyrru. A fi, travel sick, yn Ie, ond gyrru. nawr- Oedd e fel 48 hours. Nawr, probably like two hour flight, Yeah, exactly. half hour to Brislip or half, so three hours. Where, how far's Leeds?

Um, before Stop. the wedding. Oh! A mae'n dweud yn y tymor yma. Oh, fi'n obsessed. Yeah. Oh. Love her. Falle dyle hi fel wneud podcast dysgu Cymraeg. Dyle ni. Fi eisiau iddi sgwennu cookbook i ddysgwyr Cymraeg. Mae'n eitha neis, fi'n gwybod. Na, mae hwnna'n great idea. Yeah, achos... achos fel, who would you, fel, er enghraifft, PT fi bor ma, he, he can't speak Welsh to save his life o gwbl, but he says oh. winion sin all the time. a fi fel, oce. Okay. A, a o'n, on i literally angen convince... I had to convince... Dim cyd-destun. Athyn ni draw i'r hip abductors, nath o just dweud, wyn hwnsyn. O'n i fel, oce. Okay. O'n i fel, os ti'n gallu... Yn Saesneg. Os ti'n gallu dweud wrth fi faint o reps fi angen neud yn Cymraeg, na'i neud nhw. So now he started saying deuddeg. It's always fucking deuddeg. Oh. It's the only issue, he does the same reps every time. Yeah. Ond um, o'n i'n trio convince fe bod pili pala yn gair go iawn, cos they're fel, no, I've been fooled before, achos o Microdon a Pop Pop Ping. Ping. O'n i fel, yeah, never say Pop Ping, Microdon's the official term if you want to be, you know. So o'n i fel, yeah, Peri Palos, nath e googlo fe, glowing byw. O'n i fel, yeah, but that's like the scientific. Mae tri o'n nhw, glowing byw, glowing byw. Glowing byw. Accidentally raggy. Um, Peri Pala, a Iar Fach yr Haf.

Mae'n neis. Ieithoedd. Ieithoedd! so, needless to say, fi'n pengo nôl at rhywbeth ni'n siarad am gyna, a nath ni'n... Fel awr yn ôl. A fel awr yn ôl. Um, hendws fi'n mynd siarad am. So fi'n oh. edrych ar stag, a fi'n mynd ar hendw cyn bo hir, a ti'n mynd ar hendw cyn bo hir. So, Whipo nôl at rheina. Mm. Wyt ti 'di erioed meddwl beth byse ti'n hoffi ar gyfer dy hen dw di? Fi mewn dau feddwl, achos fi literally'n casau hen dw culture. Mae'n mad, like, honestly, be mae rhai pobl yn disgwyl i bridesmaids nhw a stuff wneud, yn mad. So, mae rhai pobl yn literally gwario canoedd ar fel, twa, os mae'n mynd i ffwrdd,

That's the statistic, isn't it? One in two divorce. There you go. But anyway, yr, yr meddwl arall yw, os bys ni yn cael un, it wouldn't be the traditional fel get on the piss, that sort of thing. Bys ni'n cael no. fel, as you can imagine, a relaxing. Bys... So ni gyd yn mynd o spa. Spa. Fi wedi bod yn cael loads o adverts, unsurprisingly, algorithm, o fel um, llefydd yma fel cefn gwlad, gyda fel hot tub, pool, relaxing yeah. vibes. Well, that's a nice vibe. Just mynd i ffwrdd am pen wythnos. Ond wedyn, fi was yn dod nôl at, sai moyn i unrhyw un gorfod gwario arian. Fi'n gwybod. So byddai'n bydda well gen i wneud nos o mas neu rhywbeth yn Caerdydd lle mae pobl yn gallu mynd a wedyn yr unig arian maen nhw angen gwario yw fel bwyd a diod. Mae hwnna'n manageable. Ie, yeah. yeah, dim rhaid yn nhw bita, dim rhaid yn nhw yfed. Fi jyst yn meddwl mae'r cost yn yn mental, chos yn wedig rhan fwyaf o'r amser mae'r un pobl yna, o leia mae rai o'r grŵp yna, yeah. wedyn angen talu am fel bridesmaid dresses ar y mm -hmm. diwrnod, a colir a gwall, do, do, yeah. you know? Weithio fel aros rhywle. Yeah, exactly. So, fi'n meddwl, os bys ni yn cael un, bys fi asa, bys ni eisiau gwneud y gyda safon. Wel, dyna bys ni'n mynd i ofyn, yeah. achos bydde fe'n really weird cael fel ffrindiau fi gyd yna. A ddim rage. A ddim rage. Bydde yeah. fe'n... Bydde fe'n... I, I get it. Ond yeah. bydde fi fel, oh. Yeah, fi moyn... fi moyn i yma. Yeah. Yeah, bys ni... I suppose we have that luxury though. Gallu ni. Just ni beth rhaid ti moyn. Yeah, just cael nice, yeah. Ond fi hefyd yn meddwl, hyn o'i priodi, bys ni eisiau mynd i ffwrdd i priodi just fi a Sam, a wedyn just dod nôl a cael party. Ie, yeah, just cael gwylio bach. Dim witness. Wel, I suppose byse rhaid cael witness, but it wouldn't have to be anyone we know. Fi ddim eisiau gwario shit ton ar priodas, I'm not doing that. Na, na fi. But byse ni'n well, I'm not going to spend 30 grand on one day, I'd rather spend 30 grand on a honeymoon, ti'n bo? I'm not going to do yeah. that, ond byse ni'n well gen i wneud hwnna. Yeah. Mae hwnna'n fwy fuddiol i fi. Mm. Um, ond byse ni hefyd ddim moyn i bobl gorfod gwario load, so byse well gen i fynd ar gwyliau, elope, dod nôl, cael party. Is a buffet, is a bar,

and I don't know os bydd a lot tipyn o ffrindiau fi'n dod. Oh, well I'm... Um, campo. Oh, na. God, na. Na, na, na. Tra, happy for you, ond na. Pam does neb eisiau dod campo gyda ti? Pam ydw i moyn golwedd ar llawr... Oh, come on. Os fi'n gorfod neud fel... Ti'n gorfod neud dim byd. All these burlesque dance classes with all the feather boas and stuff, all the willy straws, then the least they can do is spend one night in a tent. Herbs, dyma'r thing. Does dim rhaid i ti neud hwnna i gyd. Ie, ond ti yn os ti eisiau bod yn, you know, ffrind cefnogol. Ie, ond mae yna line, mae yna ffinell. Mae campio... It's not a big line. It's just a... I think that's a big line. Oh, come on! Achos ti'n cymryd pobl... Going on a night out drinking out of Willie straws...

o'n i'n gweithio un tro, a wedyn i fel, do you know what, I'm just not in the mood to sleep on the floor for five days and feel gross. So, it's just not the life for me. Oh, fair enough. Ni'n mynd i fynd bant yn y fan. Oh, ie, yeah. chi'n lyco'r fan. A little micro camp set up. Ti a Rach di bod yn y fan to? Dim ond day trips. Oh, okay. So, so haf yma. Test o'r gwely fel petai.

Unig badges ges i oedd y rai maen nhw'n rhoi i ti jyst am ddŵr pan ti'n dechrau. Shut up! I Oedd gen just- i sash llawn o brownies. Oedd e trash llawn. But the thing is, like, queen of the hobbies, oedd gen i gymaint o hobbies, os o'n i jyst 'di ffylo mewn ffurflen, bydden i 'di cael Cael pob nhw. badge yn y llyfr. Ond, Oedd gennych chi llyfr? well, you know, what, I don't know, fi'n Whatever it was, cymryd like oedd sticker 'na. book. I don't know, never looked at Dim it. Dyna fan sash i- na? Na, ti jyst yn, os ti'n ysgaw, ti'n gwneo nhw i dy gris. Oh, cute. So you had to sew. Fi yn cofio, actually, oh my god, vividly fi'n cofio induction fi brownies. Pam rhaid i chi coginio cacen i'r teulu brownie? Ti'n cofio hwnna? Na. Oh my god, so yr initiation session tro cynta chi, chi'n mynd i brownies. Initiation? yeah. Hazing. Be a bomb. yeah, brown owl, like throwing things at you. Na. Um, oedden ni... oedden ni gorfod um, coginio cacen i teulu arall. Yeah. So, oedd teulu arall yn dod, chi'n coginio cacen iddyn nhw. Yeah. My mum made them a really nice chocolate cake. A wedyn chi angen fel dangos rhyw fath o fel skill neu rhywbeth. I think I played the piano neu rhywbeth. And then that was it, and then you're in. Oce, okay, fi absolutely ddim yn cofio really? dim o hwnna. Fi jyst yn cofio ti'n gofod wneud fel addewid gyda baseth ti lan. Yeah. A ti'n gwybod ble nes i wneud un? Um, Brownie Promise. I Brownie Promise.

Fi Take some rili ddim yn pictures. siŵr. Wyt Ond ti'n ie. gallu googlo'r um, addewid? Fi, I can't remember it at all. Brownie promise. Brownie Promise, ie, yeah, es i i guides wedyn, cos obviously I aged out of brownies, ond oedd um, cefnithr fi a gyd o ffrindiau hi fanna, ac oedden nhw gyd yn rhy naughty i fi, so nes i gadael. Oedden nhw fel snapple pencils a pethau, ac ni fel, I don't want to go anymore. Oh. O'n i'n rhy goody two shoes. Ie. O'n i um, yn y scouts a ar y pryd, pan o'n i'n fel, what, like 13 neu rhywbeth. Oeddet ti yn ysgol pan ti'n 13? Sim syniad i fi, actually. We had yeah, very different yeah, lives yeah, at 13. Mae'n rhaid o'n i'n o leia 13, 14. A o'n i fel, mae hon yn grit... 13. Oeddet ti'n 14 yn y Scouts. We had very different lives. Fi'n meddwl, yeah. At 14. Oedd e'n really fun. Oedd e'n really good. A Um, o dim da beth ti'n neud yn pensiwn ni, to be fair. Same! I still found a way out. Wel, um, o'n i ar y pryd... Le le o'r fel- pub fyna, sorry, carry on. Yeah, think about it. Oedd na fel, be, like, 35 boys and like 3 girls. That was my dream at 14. Wel, o'n i fel, gr- the odds are so stacked in my favour, I'm gonna snog. Hello, scout camp. Um, right, hwn yw e. Ooh, Okay.

Maen nhw'n vibe. Actually, there's zero chance bod scout uniform fi dal yn ffitio fi. A- Ond, how lesbian chic? I fod yn deg... Nappy chief? Can I just say, buttercup yellow is in. Brownies, buttercup yellow jumper. Ti'n cofio? Oedd e fel... Ydw. Yeah, Ydw. that would be so Ydw. in nawr.

Anodd. Anodd ffitio popeth mewn. Ie. Ond ni'n colli chi pan ni ddim yma. Ie, yeah, fi actually really yn. Ie. Yeah. Ie. Yeah. So, na ni siarad â chi cyn bo hir anyway. Cyn bo hir. Gadw e bach yn feig. Um, a Cat, na i weld ti cyn bo hir. Oh, gobeithio ddim. A- Ta-ra! Okay, rude. Get out of my house.